Salam! Bu gün sizden gelenler diýip Ýekşenbe şowuň täze kontendinde ilkinji sanynda ýagny men Myrat Öwezow siziň bilen. Instagramda sorag beriň diýdik, ondanam kän soraglar geldi. Inşallah şu gutyň içindäki soraglara jogap bermäge çalşaýyn. Käbir soraglar ýadyma düşýär, käbir soraglar ýadyma düşenok. Onda başladykmy? Ýa bismillah. Ilkinji soragymyz näme? Beauty Shopping nol nol ya. Bäş aýlyjak gyzym siziň aýdymlaryňyz bilen ýatýa. Sesiňize saglyk dahada ýüksekliklerde görmek istiyoruz seni. Köp sag boluň. Aýratyn hem biziň Gyzym diýen aýdymymyzy kän diňleýändiklerini aýdýarlar. Bu-da elbetde gaty begendirýär. Çagajyklar üçin täsir edip bilmek bul gaty ullakan bagt. Biziň üçin. Ikinji soragymyz Yhlas Parahadow ýedi ýedi ýedi. Siz kime minnetdar diýýär. Men bara, no koneşno ilki ejemjana minnetdar. Ondan soň şu durmuşymda gabat gelen gowy, erbet hemme adama minnetdar. Hemmesi maňa bir zat öwretdiler. Meni oýnan adamlaram, meni söýen adamlaram gaty kän zat öwretdi. Men hemmesine minnetdar. Üçünji soragymyz Aman Hümmi. Aman Hümmi men seni tanaýan. Akgam şeýle soragym barda. Biziň bar bolmagymyzyň bir sebäbi nämekä? Globalny temalara girmeli etýäňizdä-ow! Biziň bar bolmagymyzyň sebäbi, men nähili düşünýän, bar bolmagymyzyň esasy maksady, mysal üçin dinlerem, beýleki hakykatlaryňam iň esasy aýdýan zat, Jemgyýete zyýanly biri bolmazlyk myka diýip pikir edýän. Näme edýänem bolsaň pikirlenmeli, esasy şo edýän herekediň bilen sen jemagata, köpçülige zyýan bermeýän bolsaň onda sen dogry ýolda. Eger azajygam bolsa zyýan berýän bolsaň onda sen pikirlenmeli. Indiki sorag Selbi Babaýewa siz dünýädäki iň päk ýürekli ynsan, oo minnetdar Selbi. Ejesine mähriban ogul çagalaryna gahryman kaka. Men mydama-da aýdýan. Men bolmalysy ýaly bolýan, ol ulaldylyp ýa-da oň üçin alkyş almaga garaşyljak bir ýagdaý däl. Men diňe bolmalysy ýaly bolýan. Başgaça wariant ýok. Diňe şeýle bolmaly diýip men pikir edýän. Indiki sorag Bägülkä, Bägülkä Artykowa. Bir miwe bolsaňyz adyňyz näme bolardy? Indi bara banan diýseňiz bolany. Näme diýeýin? Gowy görýän miwäm näme? Gowy görýän miwäm alma bolaýmasa, belki gyzylja alma bolardym ýa-da dietişni gök alma bolardym bilemok. Indiki A. A. Merdan, siziň pikiriňizçe kämillik näme diýmek? Gowy görýän temam bu. Kämil adam nähili adam diýsene? Kämil adam gysgajyk aýdaýyn, beýlekileriň özüne üns bermekligine mätäçlik duýmaýan adam kämil adam bolýar. Käbir adam bilýäňmi, ýanyňa gelýär-de, öz baýlygy, öz üstünligi barada aýtjak bolýar. Şoň bilenem özüni ykrar etdirjek bolýar. Kämil adam ony etmeýär. Bozza-da maňa bir zat ýazypdyr, Bozza, Abi, haçan ugratjak diýen zatlaňňy ugratjak maňa. Ä, Abi, haçan ugratjak diýen zatlaň ugratjak maňa. Men bara bular meň öz jigilim da o. Meňem öýde eşiklem biraz känräk eşige köp pul sowýan adam Bilbil hanymyň has şikaýat edýän meselesi şu eşikleňi azalt birine ber jan dogan diýýän menem jigilemme paýlaýan berýän. Bolsa saňa hökman ugradyr bir kamaz eşik. Babaýew Kakymyrat janyňyz sag bolsun başyňyz dik bolsun adamçylygyňyz sungatyňyz bilen elmydama konkurent bolsun. Bu ne demek. Minnetdar ýene-de köp sag bol. Taňryýalkasyn. Hormat goýýanlar hormata mynasyp. Indiki soraga geçýäs. Bägül Kartykowa ýene-de. Ýaňam çykdyma şu Bägül. Dünýä starlarynyň haýsy bilen sahnada aýdym aýtmak islärdiňiz? No kanyeshna Tarkan bilen aýdym aýtmak islärdim. Ýöne kanyeshna Tarkanyň karýerasyna päsgelmä resim gelenok. Menem Tarkan bolsam, meň bilen aýdym aýtmazdym belki. Şoň üçinem ol star. Ýöne Tarkan bilen Şahrukhan bilen sahnada bolmak arzuw edýän. Selena ýetmiş ýedi togsan dokuz nol ýedi. Bolýa çesna aýt mähriban ejeňiz bilbil alasy geldimi gelin edip. Koneşna birinji ejem owarda bilbili. Daže ejem bir gezek şeý diýdi men başga gyzlarada öýlenmegim mümkindida gidip gelýän wagtlam. Bilbile öýlenmeseň men senden razy däldirnida ejem. Ilkinji gaty iň gowy gören ejem boldy bilbili. Ýigrimi alty jemal. Öz aýdymyňdan haýsy sözleri has ýakyn diýýä? Salam diýýä. Salam, Jemal doganjygym. Ejem barada aýdylan aýdymlaryň hemmesi ýüregime ýakyn, ýürekdendi sebäbi. Miss Mamedowa, bir günläp öýüňizden çykman oturýan günüňizem bolýamy? Waý, meň gowy görýän zadym-a. Men ýekeligi gowy görýän. Bir filosofyň aýdan zady bar, Ýekelige kän öwrenişmäň, soň köpçülige goşulyp bilmersiňiz diýýä. Ýekelik gowy zat, özüň bilen iki. Ikiçäk bolmak, köp meseleleri diňe özüň bilen ikiçäk bolup çözüp bolýar diýip men pikir edýän, aň bilen. Gül, aşakdan çyzyk, ýetmiş, nol, ýedi, aşakdan çyzyk. Wepalylyk diýip nämä düşünýäňiz? Wepalylyk diýip bar-a. Mysal üçin, kim bolsa bolsun, söýgüliň bolsun, ejeň bolsun, dostuň bolsun, mydama wepaly bolmaly. Hatda ejemize ölenden soňam wepaly bolmaly. Ýaşaýan wagty has kän wepaly bolmaly. Ýöne borç bitenok. Hemme dostlarymyza, hemme ýürekdeşlerimize, ýakynlarymyza wepalylyk mydama dowam etmeli diýip men pikir edýän. AAYA nol alty nol alty Marydan aeroporda çenli münen taksiňizden başga gülkünç bolan ýatlamaňyz? Bir ýatlama ýadyma düşdi. Bir gezek bir dostum, bir markede bardyk. Otaýada kassada oturýan gyz, Agam şu şu gyz seň gaty aýdymlaň gowy berýä diýipdi agam. Şu diýdi, bir begendireli şuny ýanyna baralyda ýör diýip. Şoň kassasyndan geçdik. Ýanyna ýetiberemizde Emrat diýdi, şu gyz diýdi, seň aýdymlaryňy gaty gowy görýär diýdi welin, o gyzam aljyrap, men hem muny tanamok diýdi o. Indi men näme etmeli şu taýda? Men günäm näme? Men ýöne dur. Sen men tanamaýanlygyň zat diýje tutana bar, hiç zat tutana. Ýylgyrdym geçip gitdim. Indiki sorag. Arzuw 0704. Meň mähriban dostumdyr Arzuwjan. Hakyky dosty nädip tanamaly ýa-da saýlamaly? Hakyky dosty oň pidakärliginden tanamaly, dogruçyllygyndan tanamaly. Ýaňky dostum meň iň prozraçnyý görýän dostlarymdan biri. Kän ýyl bäri tanaýan. Hiç wagt maňa ýalanam sözlemedi. Meň göwnüme-de ýaranjak bolup ýalan zadam aýtmady. Saňa minnetdar. Mähri Kerimowa, Çaga terbiýesi kynmy? Kyn däl, gyzykly, ýöne gaty inçe. Çagalaryň pikirini diňlemeli, mydama sorag berse ýadamäli däl we jogap bermäne ýaltanmaly däl. Indiki sorag ýigrimi alty Jemaldan gelipdir. Idealyňyz kim? Üstünlige ýeten adamlaryň hemmesi meň üçin ideal. Edil sungatyň içinden aýt diýseler, Şahruk Kan, Maýkl Jekson, Tarkan, hemmesem meň idealym. Olaryň üçüsem, meň pikirimçe, gowy adamlar. Gowun sanlar. Orazow Musa nol iki. On ýyl mundan öň doglan bolsaň näçe ýaşardyň? Musa, sen meni bulaşdyrjak bolýaň. On ýyl mundan öň doglan bolsam on ýaşardym-da, tapdyň sen oýun etjek adamy. Musa! Indiki sorag Ilýas togsan ýedi togsan dokuz D. Siziň pikiriňizçe, ýitmek gowumy ýa ýitirmek? Bu näme diýmek? Ýitmek gowumy ýa ýitirmek? Gerek ýerine ýitmeli bolýar. Ýitirmegem bir gowy bolarmy? Ýitirmek gowy däl. Bitirmek gynandyrýar. Bagülka Artykowa, Başga türde aýdym aýdasyňyz gelýärmi, meselem, rap? Belki, belki. Stili biraz üýtgetmek riskowny bolsa-da, ýöne sungat täzeligi isleýär diýip pikir edýän. Belki, inşallah. Şa Gadam, Iň gowy görýän dostuň ýa gyz dostuň bolsa-da belläp geçäýiň. Aý, men olaň haýsy birini belläýin? Gyz dostlamam kän, dostlamam kän, ýöne bu taýda belläp oturmaly.

Men ýöne ýutubda kän filosofiki wideolar görýän, dokumentalnylar görýän, gyzyklanýan, filosoflaň aýdýan gürrüňleri zady bilen gyzyklanýan, kän diňleýän. Syýahat Gurtliwskiý, Şu dünýä täzeden başlap bilýän bolsaň, ýene şu wagtky durmuşyňy saýlardyňmy? Ýa-da başga durmuş? Ýok, şu wagtky durmuş gowy, şeýle bolmalydy belki we biz ýeňmeli Insonda Gurtliýewskiý. Hä, Arsanaman Geldiýewiç, durmuşyňyzyň her bir nokadyny gözüňiziň öňünden geçirip seždä gidip gördüňizmi şol garaňky jaýda? Bu näme diýmek? Hawa. Kän dileg eden wagtlam bar, göz ýaşly dilegler bar. Hawa. Ylham Sädiýew, ha bu diktir oglan. Özüňden öwrelmelimi ýa-da birindenmi diýýä. Birinden. Men bara şeýle zada ynanýan, öňüňden çykýan hemme adam, gowy adam bolsun, erbet adam bolsun, akylly adam bolsun, jahyl adam bolsun, hemme adamyň hökman artykmaç bir tarapynyň barlygyna ynanýan, bilýän şony. Hökman öwrenmeli zat bar hemme adamdan diýip pikir edýän. Bägül Artykowa, Agy, ýöne sorag beripsiň-ä sen. Şu wagtky ýaşaýan ýeriňdäki goňşularyňy gowy görýäňmi? Konýeşne gowy görýän we näme sebäpden? Meň gowy görýänligimi duýup, olaram meni gowy görýänligi üçin menem olary gowy görýän, goňşularammy, gowy görmän bolarmy? Olar bilen düşünişmeli. Didar Halymow, Näme üçin saçyňyz we herekediňiz şol bir zat we näme üçin hemme hemmäňiz Zara-dan geýinýäňiz? Geýinjek. Geýinjek. Bize ýaraýar Zaraň eşikleri. Eger Jastin Biber Zaradan geýinýän bolsa näme bamyş. Saçymam maňa ýaraýar ba saçymy üýtgetmek bilemok üýtgedýän özüme gelşenok diýip hasap edýän öwrenişmek biraz wagt alýar kä wagt üýtgedýäsem aslynda. Nurberdi Soltano üstünlige ýetmegiň syry näme zähmet kanýeşna zähmet bilen ýetmeli üstünlige we ynanmaly diýip pikir edýän. Indiki gutarmalyda jan dogan bular. Indiki M. Rejepow dünýädäki bar bolan islendik bir adam bilen agşamlyk edinmeli bolsaň kimi çagyrmak islärdiň? Men bara Jeksona pahyr öldi welin Şahrukhan bilen Tarkany çagyryp şolar bilen bara bratany zat diýip çörek iýmek islärdim. Nargiz Rahmedowa salam. Eger sungat işgäri bolmadyk bolsaňyz haýsy käri saýlardyňyz? Mugallym bolardym belki. Ýöne mugallym bolmak üçin kän okamaly, kän okardym çagajyklar bilen. Artur Gurban ogly, üçünji bäbejige garaşýaňyzmy? Garaşýas. Edil iki, üç gün mundan öň Bilbil hanym meni gowy habar bilen begendirdi. Hemmämizi. Emir, Elifem begenip dur, güjüjegimizem begenip dur, emma-da näme bolýar diýip. Nesip bolsa, hawa, üçünji bäbejigimiz ýolda, inşallah oglanjyk bolarmy, gyzjagaz bolarmy, ony bilemzok. Saglykly elimize gowuşsyn inşallah. Maus otuz bäş altmyş Balkana toýa gidýäňizmi? Koneşno gidýäs, hemme welaýata-da toýa gidýäs. Aýratyn Balkany, hemme welaýatymyzam gowy görýän, ýöne Balkan halkynyň dogruçyllygyny gowy görýän. Olar birhili aýratynam gelnejeler toýa barsaň arkaýyn oýun edip, zaý edip gülşübermeli. Açyk zenanlar, açyk adamlar gowy görýän. Wepa nol ýedi nol ýedi. Agam üýtgeşije duetlerem edäý başga bagşylar bilen mysal üçin Hajy Ýazmamedow Azat Dönmez Mekan Ataýew bilen. Hajy Ýazmamedow bilen duet etmedik ýöne Mekan Ata bilen duedimiz bar Azatjan bilen duedimiz bardy. Ýöne Azat bilen eden duedimizi klip etmedik Mekan bilen eden duedimiz bir toýdan bir bölek bardy. Läle Mamedowa.

Soňky bir hepdede gowy adam bilen tanyşdyňmy? Şul oglan başga-da sorag berdi öýdýän. Oglanmy gyzmam bilemok. Soňky döwür gowy adamlar azaldy diýýär. Siz ynanýaňyzmy gowy adamlaň bardygyna? Konýeşne. Konýeşne gowy adamlar mydama-da bar. Ony görüp başarmaly. Hatda şu wagt şu ýekşenbäni alyp barýan joglan bar, o gürleýän däldir beýleki. Ana şony şony gördüm düýn öňňin sen gowy adam. Normalny bol bratişka. QXQX 9449 Salam eger e, maşgalaňyz bilbil bolmadyk bolsa näil zenan maşgalaňyz bolardy bilmedim ýöne bilbil meň maşgalamdygyna men gaty begenýän sebäbi ol akylly birek birege düşünişýär indi bä gülki artikwa bu bä ülse ne bar bar soraglar beripsiň Sýurpriz etmänimi ýa-da edilmegi halaýaň? Etmegi halaýaň kanýeşna, ýöne sýurpriz etselerem gyzykly bolýar. Ýöne e, dowamly sýurpriz etmek, täze-täze fantaziýalar bilen etmek, bu begendirmek gowy zada. Aýym Jennet gowy sorag beripdir. Mars kimiň kinni diýipdir. Kimiň ýanynda ýatýa, köpräk wideo goýaýyň, çagalarym hezil edip görýärler. Bilýänler bilýändir, biz öýümize Mars diýip bir güjüjek aldyk. Ta Amerikalardan getirdik. Mars, Mars islän ýaýo tarhana ola. Islän ýerinde ýatýa Mars. Öne köplenç men ýanynda bolmagy gowy görýä. Çagalar ony mähki gruçka döredýärler, öne oýnaýarlar, o ýadaýa olarda. Garaz Mars gowy. Söýgi bu näme? Gysgaça aýdyp geçseňiz diýip Perman Pro bratişkam sorapdyr suratçy. Söýgi bara, aý bu aslynda kän soralýan şo bir standart soraga-da meňzeş ýöne meň berjek jogabym söýgi birek birege düşünişmek ol bul diýýäler-ä ýok. Söýgi pidakärlik. Söýgi özüňi bagş etmek, özüňi pida etmek söýgi bolýar. Söýgini elli sany topara-da bölýäler-ä. Hemmesem şo bir söýgi. Eger Watanyňy söýýän bolsaňam pida etmeli özüňi. Dostuň üçinem pida etmeli. Eger özüňi pida edip bilmeýän bolsaňam söýgi bolanok. Ýaryň üçinem pida etmeli. Çagaň üçinem pida etmeli özüňi. Eger seň üçin biri özüni pida etmeýän bolsa oňa ynanmaň. Söýgi däl ol. Meň pikirim elbetde. Perhat Kakajanow. Brat sungatda näme üçin täzelikleri azaltdyňyz öňki ýaly aktiw dälsiz. Ylalaşýan. Arada mähriban görýän dostumyň dünýäsin dünýäsini täzelemegi dünýämizden gitmegi ondan soňam dünýäň ýüzünde şu wagtky bolýan ýagdaýlar bagyşlaň meni şatlykly klip ýa-da bir zat etmäge kän iterenok ol meni sowadýa ýöne elbetde sungat Etmeli. Ine şu günem gowy klip etdik şu sahnada. Ýenede kän kän täzelikler ba arhiwde. Inşallah durmuşa geçireris nesip bolsa. Iň soňky soragymyzam Ataýewa nol bir nol üç. Siziň Ýazmuhammet diýip klasdaşyňyz barmy? Kanyýeşna! Maňa iň köne dostuň kim diýenlerinde men Ýazmuhammet diýen. Ýazyş diýýäs biz oňa. Meň iň köne dostum, dördünji klasdan bäri meň iň maňa düşünip bilýän, ýanymda bolýan dostum Ýazmuhammet. Şu wagt mugallym bolup dowam edýär kärine. Ilki uniwersitet okady, tüweleme. Üç-dört ýyldan soňam görüşsek, mydama görşen wagtymyz şo galan ýerimizden dowam edip bilýän ýeke-täk dostlarymyň biri. We men oňa minnetdar. Ine boldy, bu günlükçe soraglaryňyza gutardy. Indiki sanlarynda başga aýdymçylar geler. Inşallah sizi kanagatlandyrýan jogaplary berendirin diýip umyt edýän. Köp sag boluň. Bu gün biraz ýadawara akdyk. Gündizem işledik, agşamam işledik. Şonuň üçin käbir soraglaryň jogabynda kemterlik bolan bolsa bagyşlaň. Köp sag boluň. Ýekşenbe show! Işiňizde üstünlik arzuw edýän. Sag boluň. Minnetdar. Dogrudan hem oda basylmadyk bolsun.